E Preden emaomp, e gwalarn Europa, e diwezh an drivet kantved goude Jezuz-Krist. Darn su an enez a zo dindan beli Roma, adal eus re war Karadeg dian ar C'hatoù-Velodi. tost tri c'hantved zo. Hogen, plegenn an impalaerezh a zo bet kemmet abaoe. An impalaerion o deus muioc'h-mui a boan da ziwall ar sav Roma kement hag o galloudigezh war ar broadoù aloubet. En abadenn-se e vo lakaet ar gomz war un darvoud dianav eus istor Bretoned Enez Vreizh. Un ampoent ma tarbas da Roma koll he veli war ar gwalarn. E d'o c'hontroer ha pe war-ugent eo gourdrouzet gwalarn Roma muioc'h-mui gant ar meuriadoù german, disachet gant madoù an impalaerezh. E-se e tiviz impalaer ar c'hornôg Maximianus kas ar c'hlasis Britannica. anv al lestraz breton da vor an norzh aveit argadain an aodoù german ha lakaat da vorlerion teveul devat. Mes siwazh d'ar Romaned e eus gwizion a zo kreñvaroioù a glodini enel eget o dever e-keñver Roma. Hag ar gwaz e penn al lestraz breton, Carausius, n'eo ket aveit santagne war ar gêr. Kerkentañ m'eo aet ar galloud gantañ e laka kreñvaat aodoù-mor Breizh. Ha n'eo ket evit gwarezañ o za ar vorlerion german kement-se. Met kentoc'h ur galloud brasoc'h ha tostoc'h. Ur galloud anavezet mat gantañ, ar Romaned o-unan. Ha buan a-walc'h e oe kenreet gant an tregontved legio staliet e Galia. Un taol ha n'eo ket ur souezh, rak Inès en doa kemeret perzh en un darvoud damanval c'hoazh. c'hoarvezas tregont bloaz abretoc'h. Un impalaerez c'halian a voe bet savet gant ar Batavian Posthumus a voe graet a-saver galian anezhañ. Ur mare trubuilhet avait ar Romaned. Met perak e weler kement a c'hoantoù emrenerezh d'ar roud-se Abeg an emsavioù-se c'haller kavout an diforioù a zo etre gwir Roma ha gwir ar Gelted. Ar Gelted, daoust m'int romanekaet tamm pe damm, uh, chom memestra tomm ouzh reziad vriantinel, uh, ro kalz muioc'h a c'halloud d'an aotrounion lec'hel eget al lezenn roman. Preziañ kêriadenn un amezeg, pe gourlakaat he c'halloud dre heg ha spont eget dre niver he zanvez, a oe reolenn sanket don e boazioù ar Gelted, zoken en trivet kantved. Bevañ dre riz ar Romaned o toujañ en arbereniezh hiniennel ha surentez ar gwerin ne glote ket gant sell ar vegenn c'halian, breton pe german. Revolt Karausios, kementañ hag hini Postumos abretoc'h, eo disoc'h youl ar begennaoù da gaout muioc'h a frankiz e-keñver ar gwir roman. Hag evit kendrec'hañ ar re o chom gant ar Romaned e respont dezho bout gouest da adsevel klot an impalaeriezh kozh, evel ma oe mare Kaesar pe Aogustus, da lavaret eo pa oe Roma en uhelañ. Hogen, aveit an impalaer roman e oe ret dalc'h ar reolagn war an tiriadoù galian ha breton ur eeun takad skurser a-enep ar Germaned. Koll Norzh Galia ha Preden a dalvfe koll mestronigoù ar Mor Breizh ha Norzh al Limez. E-se e rallfed ar Gelted drouktunañ ar Romaned, o lakaat ar Romaned da dremen Mor Breizh pe Koad an Ardennoù, ha preziañ mervent an Impalaeriezh. Ur blegenn dic'houzañvadus evit ar Roman Maximianus, ur ale nameit ober gant an nerzh, un disklaradur brezel. Adal daou c'hant eizh ha pevar-ugent, Maksimianus a zeu a-benn da sevel ul lu ha lestrañ int davet an enez. Neoazh n'he deus ket bet an amzer da zilestrañ a-raok bout diskuliet gant devezherion an aodoù. Oalet gant un arnev, al lestraz roman ne c'hall ket dilestrañ. Ha buan a-walc'h Indargeaded ha trec'hiet gant Karaosios, primi droad hag ilagad, gant al lestraz breton war e c'hourc'hemenn. Aze, ar brezelour breton a gemer tro eus an trec'h aveit kreñvaat e savler e Galia, ostaliañ e dirlue Bononia, hiziv Boulogn sur Mer. Eno e tuta brezelourien belgiat kement ha Franked eus tu all ar Roen Ha gwir hañval e vefe pe Bologna e gêr-benn war ar Revandir pe Rotomagos, hiziv Rouen. Hag en tu all, mezhekaet gant ar fe, Maximianus, re wan e lu, ne c'hall ket ober nitra na metanavout Karaosios evel Augustus Preden, da lâret eo impalaer. E-se eo anavezet ar mennañ piat evel penn nemetañ eus gwalladenn impalaerezh, e daou c'hant dek ha pevar-ugent. E gouiañv daou c'hant trizek ha pevar-ugent e ren Karaosios abaoe seizh bloaz war daou c'hostez Mor Breizh. O tiorinañ reziad hag astav hag a-dro aen ur galloud leun d'ar vihantelezh lec'hel. Hogen, Daoust ma ne gemmas ket buhez ar gwirion er maezioù, ul lodenn vras ag ar varradourion hag an artizaned a zo aet o buhez d'ar strad goude kloz an armeizh gant Roma, hag ar porantez a greskas e-touez ar gwerin. E-se, ar varradourion a harpas kannaded Roma, staliet e Preden c'hoazh, da vroudañ ar gwiriadelezh a-enep Karaosius hag e viriontelezh breton, O larde'o e welaou o buhez ma vefent dindan galloud impalaer Roma, hag e soursios surentez ar poblou kalz muioc'h eget an uzurpatour menapiat, e soñjfe nameit aussi he glod diniennel. Neuze, an dizenglev etre kevread Karaosios eus un tu hag ar Romaned kement ha renkad ar vourizien en tu all o ya na mein war wasac'had, ha muioc'h-mui a grogad a c'hoarvezas etrezo. Hervez Alectus, komadour pennañ Carausius ha maodiern arc'hant, eo splann ne c'hallo ket an emsav padout pell c'hoazh a-raok ma vo kemeret an digoll gant Roma. Aze, rouez ar Suis zo aveit ar menampiad Karausios. Goude meur a grogad war ar c'hevandir trec'het peurliesañ gant ar Vretoned, Roma a roas ar ren eus ar vrezeladenn d'ur c'homañdour illiriat a-orin, Constantius. Hennezh a ouie ar gwaz ampart kementañ gueleg, a glote tre-ha-tre gant ar sorc'henn roman, adalobain-predenn hag an holl tiriadoù kollet abaoe seizh vloaz. E-kerzh an hañv nav c'hant trizek ha pevar-ugent en em stal en Aogust ha Trevrom hiziv Trier, en arz an impalaeriezh vreton. Ha, hep koll an disterañ amzer, e tap berr e enebour o kerzhout da bet ar gêr-benn, Polonia. Adal hanteriost e arru gant meur a legio war e c'hourc'hemenn hag e lak ar seziz war ar gêr. Al lu roman a ra evel-boaz. Sevel a raer ur c'hamp nepell eus ar geoded, staliañ a raer eno, ha tamm-ha-tamm e saver mogerioù kreñv meur a holl dro ar gêr, a vez graet kontravalatio anezho. E-se, ar hentoù a chom stanket, o tiranañ an annezidi eus skoazelloù dre zouar. Hogen, emañ Bononia troet davet Mor Breizh, hag a chom dindan dar Karosios hag e gevredourion breton ha german. Konstantius a oar e vo maget ar geoded gant donedigezh listri breton kementañ frank pe sakson, ha ne c'hallo ket kemir ar ger keit ha ma vo ar geoded leun a pourvezioù. Se, ar strategiezh a zo plaen. Ober tro ar ger ha tizhout ar porzh evit ma chomo bac'het an annezidi er geoded. Un amkan ez eus tel aes Karasios, met ar pezh nemetañ a c'hallfe ober a vefe tolpañ en holl ilu e Rotomagos ha kerch dre zouar davet ar gêr seziset eviti Dieubagn. Siwazh, n'he deus ket trawalc'h a wizion daveit pennañ da Constantius hag ilu divent. Talañ eun a legianoù roman a zo neverusoc'h kementañ gaveitor ha kenurziet gwell, e vefe en em las aveit ar gengevredet. Ne chome nameit un diskoulm aveit savetañ un impalaeriezh vreton. Ober ugiladeg reolet davet enez Preden, o tilezañ Bononia hag e-se Norzh Galia. E gwirionez e oe el lestraz an tu kreñv eus he lu. Aze e c'hallo kontañ war enez a vor aveit kreñvaat pelloc'h difennadur aodoù an enez. Hag e-se, tapout an amzer da adsevel he nerzhiaoù ha lakaat lu Constantius da get. Kerkent hag ar gêr. Tra ma vez dalc'het ar mogerioù gant Karosioz, harpet gant ar Franked hag ar Saksoned, e verde an holl eredentourien davet preden, gwarezet gant al lez breton. Goude koll Bononia ha Norzh Galia e tro da fall aveit Karaosios, Ken fall ma'z eo lazhet e Londignon gant e urzhiad tostañ, Alectus. Lavaret a reer e voe goustilhet gantañ, pa oe o kibellat. Un dezemglav etrezo gant ar strategiezh de heuliañ, pe un diskar a vrud davet Karaosios, ne c'hallor ket gouiet. Hogen, splann eo Alectus asantet ha skoret gant ar vrezelourian gelt kement ha German, hag a rebellet eus erell Tom ouzh an Edebour. Norzh Galia ne oe ket peurlievet goude kemeridigezh Bologna. Constantius a renkas brezelañ int daou vloaz ouzhpenn a-enep ar Franked hag ar C'halianed rebel strewet e norzh a vro a-raok bout bodet e Rotomagos. Ha goude Eusiaziz ken hir, ar re chomet e Galia a voent trec'hiet, hag an holl lazhet war ar prim. Alektos, goude bout kollet Rotomagos, ur golmestroni war Mor Breizh war un dro. Aze e renk didolpañ he lestraz hag he strouagne a-hed kostez Supreden. Tra ma eo e vornavorlu staliet e porzh Ardoni, e vez graet Portsmouth anezhañ hiziv, e-kichen Enez White.

Konstantius a ra van da vont da zilestrañ e genou an Tavouez o tisachañ listri Alectus davet ar Reter. Tra ma kemir ar pretor tro eus ar gaouargadain a vez tarnodain un dilej tre porzh ar Douni, e-lec'h m'emañ staliet bampennañ ar rebeled. Ha dre ur blanedenn vat gant ar pretor e sav ul laterenn du a-stank, ur vir listri ar Vretoned a spurmantañ an enebour, hor ilokel da vont e-biou ha dilestrañ nepell eus ar bont. Hag a vez lakaet splann 'barzh penn ar Romaned e ranko dezho adaloubain an enez pe mervel enni e lak an tan war roll Ilestras. Bremañ eo diposupl tec'hout an enez ganto. Dilestr ar Romaned a zo ur goll reuz aveitalektus a zo kalz gwannoc'h he dirlu eget he vorlu. Neuze eo dav dezhañ hag e wiziont skiain ar giladeg ha kerch davet Londinion, aveit kemeret gant he kevridi frank ha sakson staliet enni. En tu all, o teskaén emañ e geneil dilestret war an enez, Konstantios a urzhas d'e legianaoù dilestrañ en aber an Tavouez, hag a oe dilezet gant ar Vretoned a zo aet da harpañ tirlu Alectus. Ha, tra ma ya e lu da gaeañ ouzh an enebour, Konstantius a gav gwell chom e surentez, pell eus an enez. Aze e tarzhas an emgann diwezhañ. Tapet e Turkez etre daoulek eo e-tal kêr Kaleva ha Trebatum, hiziv anvet Silchester, ar Vretoned en em gav kalz bihanoc'h dre niver. En desped da se, Alectus hag a oar eo tonket e vuhez hag hini Louisian Ur ro kalon dezho da stourm betek ar marv en ur brezegenn enep-roman. Hag evit chomet bout anavezet gant ar Romaned, hag ur c'hallfe kemer e gorf hag e ziskouez da Roma, e tiviz tennañ holl ardemezioù staget ouzh e warnwisk aveit tañvallout ouzh ur gwaz eus ar renk. Ne ouier ket ma oe bet kemeret e gorf gant ar Romaned pe get. An emgann a zo stank, feulz ha kriz, met en desped d'o c'halon e echu gant fue ar rebeled, ha tost an holl, Alectus en o zouez, a gav ar marv war an erva. Un nebeud eus an dresbevourion, Bretoned, Galianed kement ha Germaned, a der davet ar maezioù. Bremañ eo al lu breton Heidegget. Constantius ne baouez ket an eskin hag evel dialger eo preziet an enez. Ar re o doe kemeret perzh er brezel kement hag an holl vriantenelezh enep-roman a voe jahinet ha diskaret pe kaset d'ar marv. Lastridigezh an iredentourien a bado daou vloaz ouzhpenn, a-raok ma vo sujet holl an tiriad e su Moger Adrian. Goude-se Penaos e vo dalc'het an enez gant Constantius? Tost ag ar Vretoned a santo beli Roma adarre e-pad ar c'hantvedoù a-heul? Roma ha n'he deus ket ken ar glod a oe ganti tri c'hantved abretoc'h. Hogen, hounnezh a zo hir troioù e gordenn, hag asantet a ralfe kemout don en e gevredigezh gant ma vo dalc'het e arsav a-bredenn betek Egipt. Ur c'hemm milourel politikel pe kravesel, lakaet e vo ar gomz warnañ er rannaolioù. Trugarez vras d'hor da vout heuliet an abadenn betek-penn, mar d'hor bet plijet ganti c'hallet klokel ul like o koumanantain hag enaouain ar c'hlor e-se vor kelaouet eus ar videoioù kentañ. Ma lavar d'hor kenavo gant ur rann nevez, ken ar entañ.